Kemm temmen li din il-policy se tgħin biex aktar nisa jkomplu jiżdiedu fid-dinja tax-xogħol? Se tgħin bħalma għenet kemm it-teleworking, kemm iċ-child care centres. Se tgħin, tajjeb jingħad, li mill-2012 lil hawn is-servizz pubbliku żied in-nisa fid-decision making positions, jiġifieri top positions tal-gvern, kważi rdupjhom. Jiġifieri llum il-ġurnata qegħdin 48 fil-mija tal-postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet huma okkupati minn nisa. U dan la kellna bżonn kwoti, ma kellniex bżonn ħlief li jkollna selection processes normali li permezz tagħhom jingħażel min hu l-aħjar. Jiġifieri s-servizz pubbliku meta jagħmel il-policies tiegħu, meta jdaħħal benefiċċji, għalkemm għalkemm jagħmilhom b'mod li jolqot kemm jista' jkun nies, imma biex anki hu stess isib in-nies, l-aħjar nies adatti biex jagħmlu ċertu proġetti, biex jaħdmu, eċċetera, eċċetera, kemm biex jimpjega u kemm biex biex biex imexxu. Mela allura bi proġetti bħal dawn ovvjament inżommu f'moħħna li kemm jista' jkun l-għażla tkun kbira. Biex l-għażla tkun kbira allura trid tagħmel dawk il-benefiċċji b'saħħithom biżżejjed li permezz tagħhom anki n-nisa jkunu jistgħu jaċċessaw is-servizz pubbliku bħala mpieg u bħala karriera. Il-pandemija għallmitna dwar l-importanza tista' tgħid tad-diġitalizzazzjoni. Id-diġitalizzazzjoni u dil-policy kif jimxu id f'id?
Totalment. Jiġifieri fejn tidħol it-teknoloġija l-ewwel ħaġa, li kieku ma nvestejniex mal-200 miljun f'sitt snin fejn tidħol it-teknoloġija, investiment bla preċedent għas-servizz pubbliku fejn tidħol it-teknoloġija f'dawn l-aħħar sitt snin, kieku ma kienx jirnexxielna li bil-COVID Is-servizz pubbliku jibqa' mutur li baqa' jaħdem. Filwaqt li setturi oħra kellhom jieqfu, is-servizz pubbliku baqa' għaddej, baqa' joħroġ is-servizzi tiegħu, ma kienx hemm ilmenti fuq is-servizzi tiegħu waqt iż-żmien tal-Covid, u allura dak huwa xhieda li t-teknoloġija għenet bil-goff biex lħaqna, stajna nilħqu dawn il-livelli. Ovvjament fejn jidħol ir-remote working, jekk inti qed taħdem lil hinn mill-uffiċċju, hija ovvja li t-teknoloġija, Dak l-investiment li sar u oħrajn li għad iridu jsiru fl-istrateġija l-ġdida li ħierġa fi ftit ġimgħat oħra tas-Servizz Pubbliku se jkun hemm iktar enfasi wkoll fuq it-teknoloġija. L-investiment irid jibqa' bla preċedent fejn tidħol it-teknoloġija, fejn tidħol l-intelliġenza artifiċjali biex hemmhekk allura nużaw it-teknoloġija, nużawha b'mod li tkun ta' benefiċċju kemm għas-servizz, kemm għall-impjegat u kemm għall-proċessi li nagħmlu. It-teknoloġija tfisser li inti taċċessa aħjar kemm il-klijent Kemm l-impjegat u anki s-servizz fih innifsu, l-proċessi fih innifsu, fih il-proċessi tas-servizzi li jkollna, permezz tat-teknoloġija jkun jistgħu jiqsaru u jsiru ferm iktar effiċjenti, kemm biex jintużaw u kemm biex jiġu aċċessati. Mela, ix-xogħol u fl-istess ħin il-ħin għall-familja. Tkellimt dwar ir-right to disconnect. Kemm temmen li kien pass importanti dan li ttieħed dal-aħħar? Kien pass importanti għax mill-istħarriġ juri ċar, mill-istħarriġ li għamilna waqt il-COVID, li diversi ħaddiema, diversi management tilfu l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Mela allura jekk tilfu l-bilanċ ridna nindirizzawha f'dil-policy. Jekk wieħed jara l-policy tar-remote working hemm ċar u tond li min ikun qiegħed fir-remote working u allura iktar hemm ċans il-flessibilità li ġġib ħinijiet itwal allura ikun hemm id-dritt, ir-right to disconnect. Ovvjament wieħed iħalli l-flessibilità bejn il-management u l-ħaddiema biex jiffinalizzaw huma min-naħa tagħhom il-ħtiġijiet. kemm tal-ħaddiema u kemm tax-xogħol fih innifsu, ngħiduha kif inhi. F'kull bidla li nagħmlu, id-direzzjoni hija waħda ċara, id-direzzjoni li dejjem nagħti li bl-ebda mod m'għandu jiġi impattat negattivament is-servizz lill-klijenti.